Хәрберсе Менә мондый көзгеләр дә юк инде безнең хәзер, мондый кырлы бәләкләр дә юк инде безнең хәзер. Менә моның исемен әллә ни хәтле эзләдем. Чара. Чара икән бу. Кеше саен шалтыратам, кеше саен сорыйм. Исеме тел очымда гына мин әйтәм. Әби әллә нәрсә дип әйтәдер ие. Ипи салып кабарталар ие моңа. Минем әбинеке мунчаладан эшләнгән ие ул. Бусы капсы моның менә аның шушындыйрагы итеп аныкы мунчаладан эшләнгән түгәрәгрәге ие. Менә ипи чарасы. Тора торгач искә төште. Менә чиләкләр, менә бу чиләкләр бит инде агачтан эшләнгән. Менә бусының сабы да булган, аның юкка чыккан. Менә. Һәрберсе, һәрберсе бер тарих. Менә. Хәзер инде озакламый менә моның да нәрсә икәнен белгән буыннар бетеп китәр инде, әзерләнеш дибез бит инде. Менә, кызыксына инде аның белән, монда балаларны кертеп җибәрсәң, чыга алмыйча яталар, әллә ни хәтле. Күмер чүмечләре. Менә бит, аның бит ойлап кочны да ике төрле итеп эшләгәннәр бит алар менә. Икесе дә матур менә эшкә дигәнен менә кара материалдан эшләгәннәр. Ә менә чистага тия торганын нинди матур итеп чигеп эшләгәннәр. Менә Ул халыкның булдыклыгы инде. Менә эшкә дә матур итеп барган бит. Менә шуннан әйтәбез син без бит инде эшкә кия башласак, теге искерәген, хәерчерәген киябез. Менә болар бит инде. Карагыз менә моны. Менә моны бит эшләргә күпме хезмәт кирәк. Боларның һәрберсен эшләр өчен. Менә нинди матурлар бит алар. Менә эшкә барган инде ул. Ул бит инде ямьсез итеп бармаган. Менә монда әле ул күлмәген иске булса да, тузган булса да, менә монда шушылай иттереп куйган ул аны. Менә шуның хәтле булдыклы булган инде бездә халык. Шак катам инде мин карап-карап. Менә юктан да әйбер ясаган бит инде. Менә намазлык бу. Менә карагыз, чыптадан намазлык ясап кара әле син. Менә шуңа башың да җитәргә кирәк, шуны эшләргә дә кирәк. Менә бусы бик борынгы намазлык. Менә бу намазлыкка йөз генә яшь түгел инде. Менә. Бу еллары уңып беткән бит, моңа бер нәрсә булмаган әле. Менә, нинди матур. Булган әйбердән эшләгән, әллә нәрсәдән дә эшләмәгән. Булдыклы кешенең, булдыклы инде кеше, булдыклы булган. Теге аягына кияргә булмаса да чабата кигән, булдыралса читеген кигән. Бөтен нәрсәне менә, һәрбер нәрсәсе, менә, эш кораллары менә болар, бөтенесе шушы авыл кешесе биргән әйберләр инде. Менә бау да бар, көрәге дә бар. Бу кәрҗин каян килеп чыкты? Бу кәрҗинне чүплектән алып кайттым. Эшкә Эшкә барганда мусорга чыгарып куйганнары, мусорабыз килә торган җиргә. Карап киттем дә, яңадан барып алдым. Әнә оясы да бар эчендә, шундый матур. Хәзер бит инде, хәзер кәзин үрүчеләр бар, дөрес, но бу бит инде борынгы, но безнең кәзиннәрдә хәзер утырырга казларыбыз юк инде. Әйе. Ул заманда аның казы булган, әнә бит казының оясы да бар. Менә бусы безнең менә шалымда бик популяр менә бу. Башка җирдә бусы инде безнең менә ашлык чалмагачы, ашлык суга торган. Менә бусы кул тегермәне моның. Бу менә шалымда бик тә популяр инде. Шушының белән ярма яралар ия. Хәзер менә алар тотылмый инде. Менә аннан соң теге кукмаралар итек баса дисәләр дә, бездә дә итек басучылар хәйран ие. Менә моны э, Фатыйма апай бирде миңа түбән пышалыннан Закир Рауль абый итек басадыр ие. Мәрхүм инде Рауль абый. Менә шуның калыплары бу. Менә э, бусы Мутахаров Ринат абый ясаган чүкеч. Усмирьян табиб биргән йөз соңрак вакытта әле карагыз, Айдин Ниматов. Бу бит сәнгать әсәре менә өйдә эшләгән әйбер кебек тә түгел, бу әле соңрак вакытта эшләгән әйбер. Менә гел китереп торалар инде, менә әле генә Фәридә апай, Хәзи Әхмәтова Фәридә апай менә шушы кабаны бирде. Миңа безгә кирәк түгел, бездә бар инде ул тагы дип. Бу чемодан иде менә бу име сандык өченче. Мәстүрә апайның югары кушалым кенә авылыннан кияүгә килгән сандыгы. Менә нинди матур булган. Булган инде. Менә менә буда итек баса торган, эшли торган эш коралы. Аннан соң менә бусы Э, менә савытны, пыяла савытларны э, ниткәннәр, ватылмасын өчен шушыңа тыкканнар. Яки инде коры әйбер булганда, менә ирерәк әйбер булганда салып куя торган булган. Менә бусы 37 ел шахта фонаря. Менә 37 елда моны Сәйд Гәрәев Рәфкат абыйлар семьясы биргән иде. Рәфкат абыйлар мәрхүм инде. Менә аларның бер абыйлары шахтада булган. Менә шуннан кайткан ике фонарь. Аның кайберсенең тарихы бар инде. Менә бусы. Булар хәзер, булар хәзер бетте инде име заманында. Менә бу керосинка әле генә Фәридә апа чыгарды мусында. Менә булар берсе дә юк. Менә үлчәүләр ниндиләре генә юк. Карагыз әле сез аны. Әйе. Ниндиләре генә юк. Аның менә бусын үлчәү дип белми дә дөрим әле. Менә бусы да үлчәү булган икән аның. Менә нәрсәдер асып, ничектер менә шулай итеп үлчи торган булганнар. Моның тагы да бер әйберсе булгандыр инде. Менә бу түгелме икән аның әйберсе? Менә анысын точно белмим мин. Монысы ыргак, ыргак бугай яның, име? Ничектер менә бусының, бу үлчәүнеке диләр менә бусын да. Менә кайсы үлчәүнеке ничек икәнен мин белмим. Аннан соң менә безнең Гали Әхмәтов Мулла Әхмәт абый дигән сугыш ветераны бар иде. Менә үзе язган, карагыз әле, элек булмаган бит инде. Үзе язган Менә нинди шамаилләр, матур итеп эшләнгәннәр. Аннан менә совет заманы открыткалары. Менә совет заманыннан калган маскалар. Менә бу тартмада минем совет заманыннан калган уенчыклар. Менә нәрсә сорасам, шуны китереп торалар инде миңа үзебезнең авылдашлар. Менә шундый. Динас, менә бу журналлар турында да аңлатып китегезче тагы бер кыскача гына. Менә бу безнең нәмдә Ленин бабай рәсеме төзелгән, элек бит инде социалистик хезмәт ярышы булган. Менә шул социалистик хезмәт ярышы да җиңгәннәрне менә шушындый зур кенәгәгә исемнәрен кертеп язып куя торган булганнар. Менә бу кенәгә шушында саклана. Менә монда кешеләрнең күбесе исән-сау түгел инде. Һәрберсен карап, искә төшереп, бик әйбәт әйбер булган инде ул, хәзерге заманда булса да ярар иде дип искә алабыз без аларны. Аннан соң инде менә бусы безнең менә государственный акт на вечное пользование земли колхозының дигән безнең бит инде э, революциядән соң җирләрне мәңгелеккә файдалануга колхозларга биргәннәр иде. Менә Шушы әйбер китапханәдә саклана. Аннан соң инде без җирләрне яңадан кешеләргә өләштек. Ләкин бу документ исән сау. Һәрберсенең шул үзенең тарихы бар, китереп бирәләр. Кайсы берсен эзләп алабыз, кайсысын болай үзе килеп керә инде шунда, кайсын сорап алабыз инде. Менә документлар, медальләр, значоклар элеккеге, элеккеге савыт-сабалар. Менә бусы диафильм күрсәтә торган безнең Әйбер иде без мәктәптә вакытта бик күп дигән фильмнар карадык инде. Аннан соң менә монда эчке якта элеккеге китаплар бар әле безнең. Менә. Алып килим әле сезгә. Килә килдем. Менә монда нинди генә китаплар юк. Менә борынгы китаплар. Менә менә Карасыйловлар. Бу китаплар хәзер чыкмыйлардыр да инде бәлки. Менә Карастелев 1893 елда үлгән инде. Ә менә бу китап 49 елга. Менә Ленин томнары башка җирдә беттеләр инде алар. Әйе. Менә Сталинның татар теленә тәрҗемә ителгән томнары. Менә 49 елгы китаплар менә һәрберсе. Күзгә күренгән әйберне, кеше китереп биргән әйберне, үземә килеп чыккан әйберләрне сакларга тырышам инде. Аның өчен барыбер кемгәдер кирәк була ул. Бездән соң да кирәк булыр алар. Истәлек. Әйе, бездән соң да кирәк булыр дип өметләнәм инде. Алла бирсә. Тагы да баер дип. Әйе. Рәхмәт, рәхмәт Гөлназ.